Ýaşlyk dramasy. Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň. Ybraýym Ýusup. Gaňňalyň oýuny tejende galdy. Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň. Ok geçmez ýylgymyň içinde galdy. Meniň ýigit wagtym, Seniň gyz wagtyň. Bir ýandan uruşdy. Bir ýandan hasrat. Hasrat bolçulukdy, hezillik gahat. Şol ýowuz ýyllara gelipdi gabat. Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň. Därler ýanýady, ýes köpelýädi. Gitýänler gelýänden has köpelýärdi. Toýlar azalýardy. Ýas köpelýärdi. Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň. Söýüşmek düşmejek ýaly ýada. Emma söýgi diýen jadyly zada höküm etmez eken hiç hili kada, heniz ýigit wagtyň, heniz gyz wagtyň. Diýerdim, Geregim, Çen molla oýlan, ähli boýdaşlaryň başlary boglan, sen nirdiň, garrap barýamyň oglan, äwmäň öz wagty bar, sabryň öz wagty. Boýnuňdan gelerdi jeňňeliň ysy, goýnuňdan urardy tümmüliň ysy, demiňden kükärdi müň gülüň ysy, meniň ýigit wagtym. Seniň gyz wagtyň. Kem-kemden golaýlap lebiňe lebim, Çabrap başlandy demiňe demim, Näz bilen iterdiň, hany edebiň, Söýgi bulaşmazmy edep az wagty. Oňuşmaly bordum, saçlaryň ysgap, Leb gadagan wagty, olam bir hasap. Ýöne beýle hasap düşmezdi aňsat, Hasap ýitgän eken, Diz we diz wagtym. Çykarmy ýadymdan şol täsin pursat, Çykjak bolaýsa-da, ber men rugsat. Gursagyň üstünde gürsülläp gursak, Keteniň içinde gyzyl köz wagtym. Sagatlar tiz geçdi. Tiz geçdi şeýle, ýaňja-da guşluk Ýokdy. Bolupdyr öýle, sen diýdiň. Pylanjan, gaýdaly öýe. Ýigidiň öz wagty bar, gyzyň öz wagty. Şo mahal ýokardan geldi bir owaz. Seretsem, toraňňy urup dur Perwaz. Aşyklar, ýene-de sabr ediň biraz. Görmändim saýamyň beýle ýaz wagtyn. Derýa-da seslendi. Etmäň ätiýaç, Size kast etjege taparyn alaç, Siziň kimin birek-birege mätäç, Görüpdim ne derýa, ne tekiz wagtym. Asmanda pel-pelläp bir goja bürgüt, Gygyrdy, Siz juda mynasyp jübüt, Ýöne ol gyşa galaýma ýigit. Miwe ýetişdimi? Ýygna güýz wagty. Tokaý bürgüdinden alyp ak pata, Gyşa galmazlyga edipdik wada. Ýa sen sada bolduň, ýa-da men sada, Birden tupan gopdy dünýäň ýaz wagty. Bilmedim nämäniň hesibi boldy, Eneň bir sawçynyň ýesiri boldy. Şeýtdi-de özügäniň nesibi boldy. Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň. Atdylar maşyna. Ses etdim aglap. Dopuldym. Çekdiler golumdan towlap. Bir menzile gitdim yzyňdan ylgap, gök kürtelem bolsaň, entek gyz wagtyň. Bir gujak alyn saç, bir gujak çokul, üç gujak örüm saç, on gujak akyl, şunça hazynany bir kürtäp okup, ýitdim gözlerimden, daňyň saz wagty. Dogry aý ýarymdan dolandyň sen soň, öň meňkidiň weli, meňki däl onsoň. Şonda men diýipdim. Sen bagtly bolsaň, ine meniň bagtym, hemem öz bagtym. Şo bada ýüzüňde göründi ünji, gözleriňden gaçdy üç sany hünji, soň gaçdy dördünji, onsoň bäşinji, şoldy iň mert wagtyň, iň ejiz wagtyň. Içerde otursam, ýüregim mysýa. Daşa çyksam, asman depämden basýa, Şu goşgyň henizem bagrymy kesýä, Tas şahyr bolupdyň, çuwal gyz wagtyň, Tas şahyr bolupdyň, borduňam belkem, Şahyrlyk ýangyndan başlanýan eken. Ýene gaýdyp gitdiň, sowaşdym kem-kem, Şonda-da kuwwat sen. Her ýalňyz wagtyň. Kim bolsa-da saňa sataşan kişi, Çagalaň bagtyna sag bolsun başy, Ýöne seň başyňa salaýsa gyşy, Gijä öwrülmezmi oň gündiz wagty? Çümdürse eliňe ýekeje tiken, Şo tiken müň bolup bagryma çöker, Şygyryma düşüner, yşk ýükün çeken, çekmedik ýitirer öz eziz Watan. Ýene şuny bilsin, ol bagtly oglan, beýle gyz dogman. Indi-de dogmaz. Dogsa-da, ýüz ýyldan bir gezek doglar, onda-da säheriň iň tämiz wagty. Arada aýlandym. gecen ýerlerine, Ýaşlyk ýyllarmyzyň geçen ýerlerine, Seredip gözýaşyň seçen ýerleriňe Geçirdim bir gije, bir gündiz wagtym. Gaňňallyk otyr öňki ýerinde, Toraňňyda otyr öňki ýerinde, Şo derýa-da ýatyr öňki ýerinde, Bir tapmadyk zadym öňki ýerinden.